Merhabanız, soyaqlı dostlar! Lâle telekanalımızda Aç oldum programmamıznı başlaymız. Bugün bizim programmamızda endi birinci kere iştirak etken qızçıqlarımız da olacaqlar. Onıñ içün biz olarnen yaqınca em tanış olacaqmız, em de lezzetli bir yemekni pişirecekmiz. Keliñiz, evelâ yardımcılarımnen tanış olayıq. Menim yanımda Aliye, onıñ yanında Emine ve yigitimiz Asan bey. Selâm aleykum, balalar!

Asa. Püre.
Doğru. Sır. Qaşqaval.
Qaşqaval.
Bu ise bilesinız nedir? Bu erendelengen ötmek. Peksimet biz oña aytamız. Baqınız, Asan, sen qaşqavalnı doğraycasıñ. Şimdi men saña körseterim nasıl doğraycasıñ. Mına sıra taqtaçıq. Emine bizde püre qoyacaq üstüne, biz ise Aliyenen beraber onı qavraycamız. Eşittik? Yahşım, sen menen qavraycasıñ? Yardım etecesiñ maña? Yahşı, demek biz başlaymız. Tavamıznı yavaş tahtanıñ üstünde kesmek kerek. Toqta, kel, men saña körseteyim. E, isteseñ böyle yap, isteseñ ya da tayaçıqlar yapa bilesiñ, bax. Mana böyle. Kördiñ? Mana böyle. Soñ mümkün, eger siz böyle tayaçıqlar yapmağa isteseñiz, mümkün böyleden kesmege olsun aydı. Saña başqa pıçaq bereyim belki? Bereyimmi başqa? Qani, qızlarım, mında birinci çekmecede bizde pıçaçıqlarımız bar, alayıqmı? Aliye. Qani, bereyik biz Asanğa birdene pıçaq. Mana. Emine, sen, baq ne yapacağız, mına bu tepsiçikniñ içine, mına misal, sende qaşqabal bar, e? Demek, üstüne azıcıq püre qoyasıñ ve mına böyle etip üstüni qapatasıñ. İsteseñ, epimiz qollarımıznı yuvdıq, e? Mına böyle etip üstüne yapıştırasıñ. Köresiñ? Soñ, mına, ep yerini qapatqan soñ, tepsiçikniñ üstüne qoyacaqsıñ, baq. Mına, böyle etken tomalacıq yapamız. Baqıñız, nasıl gözel oldı, e? Oy, mına, mında bu yerçeki qalıp ketti. Siz yazda çarda çamur oynağan ediñiz? Ana, o da işte çamur oynağan kibi. Mana, baqıñız. Na böyle etesiñ ve tepsiñge qoyasıñ. Yahşımı? Soñ ise nevbette, ay, mına daa bir tepsiniñ içinde biz Aliyenen işni devam etecemiz. Baq, Aliye, böyle etip peksimetni sepemiz. Mına bu qartopnen qaşqavalımıznı içinde mına böyle etip yuvarlatamız, köresiñ?

Ya sen Aliye? Aqında bar qaç yaşındasıñ? Parmaçıqlarnen körset. Qana, mana, demek qaç yaşında? Kel birer-birer sayayıq parmaçıqlarnı baq. Sayamız. Bir. Bir, eki,
üç, dört. Demek qaç yaşında?
Dört yaşında eken bizde Aliye. Maşallah. Toqtañız. Böyle yapmaq kerek, taya çıqardım. Mana, ekige dan bölecemiz. E, pek kiçkene yapma, yahşımı? Pıçaqnı aylandırmaq kerek. E, ana, endi kese, köresiñ? Pek ince yapma, onı qavurıp bolamaycamız soñra. Asa, mına böyle qalın-qalın olmaq kerek. Mana, baq, kel, men saña böyle bölip bereyim, sen onı ekige bölersiñ. Mana. Böyle doğrayım, sen onı ekige bölesiñ. Demek, endi balalar, yağımız qızğan vaqıtta men şiirçik eşitmege isteyim, çünki. Al, Aliye, al, al, canım, al. Bugün bizim aşhanemizde Aliyenen Emine birinci kere iştirak eteler, e? Qana, kim bugün bizge birinci şiir aytacaq? Emine aytacaq. Ne aqqında seniñ şiiriñ?

Maşalla!
Oldım asan! Qani, endi sen Eminege yardım et, püre yapıştırınız onıñ üstüne. Aliye pek tez becere, baqıñız, nasıl tez yapa, e, Aliye? Sen bir şiir ezberlediñ bugün bizge? Hı-hı. A, ne aqqında ezberlediñ sen? Bar menim eki közüm, eki sırdaşım, qaşım, bir burun. Eki qul.
Eki yanaq. Eki yanaq.
Bir ağız, eki qulaq. Eki elim on parma, ı, ayaqlarında. Ayaqlarında bar.
Ayaqlar, elimde qalbim bar, insan degen adım bar. Maşallah!
Keliñiz, epimiz alğışlayıq. Menim tek qollarım boş, qalğanlar alğışlap olamaylar, çünki olar çalışalar. Maşallah Aliyege. Qana, endi kel, pişirecemiz, qavuracamız tez-tez-tez. Tek azıcıq qartopnı pek öyle çoq qoymañız, yahşımı? Qavurğanda içinde qaşqavalımız da erimek kerek. Mh-hu. Maşallah, balaçıqlarğa menim yardımcılarım pek tez yardım eteler bugün.

Ösümlik ola sazon, papyak ola bal, pomidor. Maşallah, bittimi? Maşallah, siz pomidor sevesiñiz. Baqıñız, bizde qartop kibi oldı, e? Aliye, baq, nasıl balaban qartop kibi oldı. Onı şimdi biz qavuracamız. Amadan bir qaç dane yapmaq kerekmiz, bir kereden epsini qavurmaq içün, e? Sen begenesiñ, nasıl tatan yanağa yapa? Begenyasañ? O menim ablam, Emine. Mende yoq ögeni abla. E, ekincisiñ adı ne? Emine. Ya birincisiñ?
Adile.
Adilenen Emine, e? Mende de bar eki qadiler, Esmira ve Sevilâ. Maşşalla!
Ağalarıñız yoqmı? Bar, Üsein tolko. Tek bir dene üsiyin barmı? Yaramaz üsiyin.
Ne içün o yaramaz?
Çünki o, qaçan Emine kele, ura onı. Emine onı uramı? E. Ya da üsiyin uramı? Qaçan olaydı bayram, olar zaşitili olarız. Onda olar onı tüşünerler. Aliye, bax, bizden indi kamera bar, seni üsiyin, ğayet üsiyin olmay öyle yapmağa.
Oşeyenni almay. O almay.
Qızlarnen sögüşmege olmay, e? Hı-hı. Çünki bir qızlar yeñerler, doğrumı? Hı-ı. Ana, onıñ içün olmay. Qana, endi qavraycamız? E. E. Baqıñız, men birer-birer taşlarım. Qızarç oldumı? Yoq, onda, e, onda baqıñız, mına, pek simetnen qarıştırmaq kerek. Kemaç oldı. Balalar, kim aç oldı? Men. Men. İ men.
Epimiz aç oldıq, e? Demek, aşaycamız tezden. Amma ondan evel onı qavurmaq kerek yahşıca. Biz bilmeymiz ne olacaq. Bilmeymiz ne olacaq? Pişken soñ bilermiz, e? Sen aşav baqarsıñ ve bizge aytarsıñ, ne oldı, ne zetin baqarsıñ, soñ aytarsıñ, e? Tavamızda daa yer qaldı, onıñ içün tez-tez yapıñız. Daa pek tezce kerek. Daa tezce kerek.
Qani, balalarğa komanda ber, tez-tez yapıñız. Tez yapıñız. Tez çalışıñız ayt. Men tezce sizni yapam. Ana, köresiñiz, Aliye sizni tezce yapa eken. Kel, Aliye, mında bizim maşamız bar. Ana, mana, qoyuñız. Mında maşamıznı alayım, men qarıştıracağım. Aliye canım azçıq çekil. Mana. Bir lezetli olacaq, qısmet olsa, balalar.
Soñ biz olarmız olardan tıycız. Soñ biz olarnı aşarmız, e? Da. Tez-tez ber maña. Ber. Mana da ant qavurmağa, anda da yer bar, qana. Tez-tez yapıñız. Kel mında, men daa bir dane kep kirçigini alayım. Aha. Qani, siz maña aytıñız, balalar, nasıl oyuncaqlarnen oynaysıñız?
Men oynayım ayvanlardan. Ayvanlarnen?
Nasıl ayvannen oynaysıñız? Oyuncaqlı.
Maşaçıqlardan, köpeciklerden. Oho, sende, demek, ayvanat bağçası bar evde.

Maşnanen, maşnalarnen yigitler oynamağa seveleri. Men begenim da bir şeyler oynamağa. Neni begenesiñ? Qoqladanı. Qoqlaneni begenesiñ? Ne yapasıñ sen oña? Perçem yapasıñ ya da urbalar tikesiñ? Men mamul kündeler oynay. Mamul kündeler tikmege.
Aa, saña mümkün degil daa tikmege? Da. Sen kiçkinesiñ daa, e? Bizde püre bite. Püre bitemi?
E. Ay, bir şey olmaz, biz olarnıñ qaşqavalinen özümiz qavurarmız. Şimdi men aylandırarım. Ne, canım, oldumı? Oldı, şimdi men bularnı qavurayım. Ay, lezetli bir qoquy. Da, pek.
Pek lezetli qoquy, e? Demek, burun qoqudan ava, e? E,
pek. Qani, keliñiz da, birden em. Mında, ay, yoq, mına mında eken kepkırımız. Men onen aylantıracam. O saqlan, o bizden qaçtı. Kim qaçtı, kepkır mı? E, saqlandı bizden o.
Yoy, qaç. Çöp yıktı. Ay, maşallah. O bizde anda da hartop. Bitti mi? Hartop oldı. Men qolarım yuvamın.
Oldı balalar, keliñizden sofranı cıyıştırayıq ve qolarımıznı yuvamız. Soñ ise işimizni devam etecekmiz. Mına, biz er şeyni yapıp bitirdik, qavurdıq. Siz körmegende lafete-lafete, e? Özümiz tez-tez onı qavurdıq. Qana, baqıñız, balalar, körünişine lezetligi oşay. İçinde biraz bizim qaşqavalımız iridi, qartopımız da biraz iridi. Endi ise aşamağa mümkündir. Baqıñız, mında bizde çatalçıqlarımız bar, qana alıñız. Mında böyle kiçkene soyları bar.

Başta puf etniz, suvutıñız, soñ aşa baqıñız. Çünki pek sıcaq şimdi. Öyle ya, o.
Emine sıcaq. O penir.
E, penir. Qana aşa baqıñız.
Yapışay. Lezetli. Lezetli?
Pek sıcaq, Emine, vıhaytov. Aliye? Lezetlimi? Endi programmamıznı bitirsek olur, e? Sen bizge daa keleceksin? Emine, ya sen keleceksin bizge daa? Begendiñiz? Hasan, sen begendiñ? Demek, biz sizlerni ilerideki yayınlarımızda da bekleycekmiz, dostlar. Siz de bizni bekleñiz. Lâle telekanalı öz yayınlarını devam ete, lâkin aç oldım programmamıznı yekülemege vaqıt keldi. Bizlerniñ programmalarımıznı qaçırmañız, daa körüşkence epiñizge aş tatlı olsun!